की कहै छी भात बनलही नहि किया ने गेलही ला कोदारि जाइ छियै ले ने कोदारि जाउ घाट बना लो आ परसू पाबनि छियै जाइए जाउ धनक महिना छैठक छै बरजोरी जाइ छी घाट बनाबे सब छौरा करे शोर तू हमरा लेलहा कहै छी ना चाचा कहै छियै चाचा कहै छी तू हाँ। अखनो लेलहा कहै छी बेसी नै बुझ छोड़ा तू बेसी समझै छी ले हम नै कहलिए तू हमर चाचा है ना तू काटे जाइ छी ले हम जाइ छी छठ के घाट बनबै ल घाट बनबै ल जाइ छी हाँ। हमहू जाइ छी जेबी हमरा माय भेजलक या त हमला बाप भेट ला के चल न त चल न त चल ऐ का दन चल भाडवा थे कि होने होने या छैत में कते नीक लागे छै ने रे हाँ छठी मैया हे आर गिले ने

हेलो एबली तो सात छे आठ छे रुपया कहे छे केला वाला सब तो तू केना चढ़ब हम तो के घर नहीं चढ़ेबे हम हम अभी अकेला घर चढ़ेबे हमला घर नहीं चला छे की हमला हाथा चले छे हम दुए हाथा चढ़ेबे ये पेला हमला पैसा नहीं छे की हो हमरा ने का पैसा नहीं छे ये पापा कनिए पैसा भेजने रे ये तोलो माँ माय के पैसा नहीं छ ए, तो पैसा तो हमलो माय के नहीं छे हमर बाप के छे की हाँ। चल पैसा बाद में मंगा देबो तोला की ले सब कोई घाट बना लेल के अपने लोग के सब कोई छाप लेल के अपने चला ना छाप लेते लोग तू खाली लेट लगा छे हमरा हम कहै छी लगबै यार छै, तू लगबै छै लेट खलाप छोला नतन

अयो ढुनमुन का हाँ हाँ हाँ अयो अहाँ के भेल कनिए रहि गेल छै चिकन चुनमुन कऽ देबै ने हाँ। तऽ बढ़िआँ से रखबै कनी नीक समाज जकाँ बने हम अहाँ के सम्हार देब करिया झाड़ आर गाड़ि दै छियै हाँ सब- हाँ सब काज हेतै हाँ अहीं जे गाड़ि दै छियै चिकन चुनमुन कऽ दै छै घसैमे बढ़िआँ हेतै

घाट बनाल भऽ गेल ने ओ हमरा तऽ कनि लमगर घाट भए छै सामान बड्ड रहै छै आदमी तऽ छोटा बनबै छै ओते टा के नमहर घाट बनबऽ पड़ै छै ने तऽ ओतऽ से ओतऽ सामान रखलहुँ बढ़िआँ जकाँ अतने टा मे बनबे ने अतने टा मे कते ढकिया तू चढ़बै छ आ तब की करबै ओतऽ तक सजावट लगा दै छै चिकन के खलगर से अच्छा हमहूँ गाड़ि दै छियै हाँ, हाँ। बुझलह हाँ। आ तोर हम सम्हारि देबह हँ हमरो समहरि दिअ हँ हँ जल्दी रखै जा उम्हर सब टाइम छोड़ा बना लेलकै हँ हँ की करतै सबके बनबऽ पड़तै

पाँच साल से घाट बनाबे छियै ई सब घाट बना लेलके नित घाटू आदमी सब रे बकले ला रे तोरा ये लिखल छ लिखल नहीं थे तो हम लोग के पाँच साल से बनाबे छियै ना अरे पाँच साल से बनबे तो से गोते धार नहीं देखल तू ओना जो ना जो ना जो ना ओना बनबी हां हम जो पाँच साल से बनबै छियै बनबै छियै ने बनबै घाट खाना के नीत घाटू आदमी बेमान आदमी छ घाट बना लेल के अरे ओते दूर दूर पर बैठा के धार छे जो ना बना लिया अब हमरा ता जब बना लेली तावे में केना बैठे तू नाम जो हम पाँच साल से घाट बनाबै छी अते हम ओते बनाबै के ए लिखा लेने छी की केवाला छौ तू बेसी बुझै छ बेसी बुझे के बात नहीं छे

और ई वीडियो में जे भी कहानी में भेले ई सब अपने सब नहीं करबे ई सब समाज के लिए बहुत गंदा बात छे और गलत बात छे ताहि दुआरे अपने सब से ई हम विनती आग्रह निवेदन करे ले चाहे छी कि एना समाज में नहीं हेबाक चाही मिलजुल के छठि पाबनि मनाओ और हमरा बिहार के लिए ई बहुत अति उत्तम काम छे छठि पाबनि जे साल में एक बाजी आबै छै हम सब खुशी से ई छठि पाबनि मनाबी और यदि अहाँ सबके ई वीडियो अच्छा लगल तो ई चैनल के सब्सक्राइब करबे और फेसबुक पर फॉलो सेहो कऽ देबे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करबे सपोर्ट करबे अपने सब धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली जय छठी मैया